Youtube Mirasym kanaly. Gökdepe etrabynyň Patyşa Hojam gonamçylygynda Ahal ataň mazary bar. Şuň mazaryna-da Ahal ata diýip ýadygärlik goýduk. Bir gowy oglanyň kömek etmegi bilen Çaryguly diýlen bir mollum ýigit, Şuň mazaryna men mazardaş goýup bereýin Nurnazar aga diýip, Ahal ataň mazaryna mazardaş goýup berdi. Hemme kişä äşgär boldy. Oň özüniňem üýtgeşik alamaty bar. Biziň ata-babalarymyz heniz Täterime göçürilmäkä-de, Ahal ata bar ekeni. Häzirki Ahal welaýaty belli şahsyýet Ahal ataň ady bilen Ahal welaýat adyny alandyr. Şol adamyň mazaram indi Patyşa Hojam gonamçylygynda ýerleşýä. Eger kimde bir adam baryp göreýin diýse Ahal ata diýip türkmen elipbiýinde ýazylgy duran mazardaşam bar. Indi şu taýlary halky getirmek üçin goňşy döwletlerimiziň adamsam bu durunda-da na durunda bar ekeni adamlar Eýran dikmeleri otyr ekeni, Garagan obasynda bar ekeni, Änewde bar ekeni, başga tö aňyrlarynda-da durşuna Eýran adamlary geçip oturyp hanlar oturypdyr. Pöwrizede Allaguly han bar ekeni. Şeý diýip gyzlarbady Ýaňky Nedirden hat alyp geçilenden soň, ýene bärlerik ýaýradyp başlapdyrlar. Indi şu oturan halk Eýran diýilýän bir ata-baba bir güýçli döwlet, ýetmiş müňläp, millionlap halky bar ahyry onuň, bärik oturan adamlar hem şo güýçli döwlete arkasyn biziň ýerimize geçip oturypdyrlar, biziňkiler tä-terime göçürilen wagty. Indi şuny nädip Eýran bilen arany pozman, nädip bulary yzyna geçirmeli diýlen pikir şu Urly hana şu dönülen guýuda bolan söweşiň ahyrky netijesi bilen Nedir şa Urly hany başga bir adam bilen arasyna bulaň tow düşenini bilipdir-de ýerini çalşyrypdyr-da şeýdip durun obasyndaky gala biziňkileň eline geçipdir, şeý diýip, indi beýleki ýerdäki oturan adamlary bir dagyň içinde ýaşamak kyn-da, bäri ýüzüne geçseňem, baýryň ýüzüne geçseňem otuň kän ýeri, bir gaý, uly bir gar ýagybeýle, gar sary ýaganda-da mal-gara saklamak üçinem bir baýyr ýer, aňsat ýer, otuň bol ýeri diýip bärik göçüp oturypdyrlar. Öňler ýazlaga gelýän bolsalar, indi oturymly bolup gelip oturypdyrlar. Şo taýda biri ýamanlap bir gowy görýän wezirleriniň birine ölüm jezasyny buýrupdyr. Nedirguly. Ölüm jezasyny buýrupdyr bolup bi wezirem pursat tapypdyr-da, çagalaryny alypdyr-da, maşgalalaryny, çagalaryny alypdyr-da, şuňa Şu ýeriň ýüzünde Keýmirden başga hötde gelibilýän adam ýok diýip, men diňe şoň ýanyna barsam, Ölümden syparyn diýip, bu adam çagalaryny alypdyr, aýalyny, çagalaryny alypdyr-da, Keýmir serdaryň ýanyna gelipdir. Gelipdir-de, Keýmir serdara, Keýmir diýipdir, ynha, men Nedirguly maňa ölüm jezasyny berdi. Meň hiç hili eden ýalňyşlygym ýok. Nedir şaň ýanynda hiç günäkär zadym ýok. Seň dostuňdygynam bilýän. Seň diýeniňi edýändiginem bilýän, şoň üçin saňa tutunyp geldim. Sen gaýrat et-de meni Nedirgulyň ýanyna, meň günäm ýokdugyny aýdyp ber, hem gaýrat et-de meni ölümden sypdyr diýipdir diýýär. Teýmir serdaram bolýa diýipdir diýýär. Sen eger dogrudanam Nedirgulyň ýanyna eden günäň ýok bolsa, men seni ölümden sypdyraryn diýipdir diýýär. Ýöne senem bize öz Peýdaňy bermez. Sen näme ýumuş buýursaň, men edeýin diýipdir diýýär. Sen näme ýumuş buýursaň, men edeýin. O bir tanalýan wezir diýýär. Nedir şaň atly wezirleriniň biri diýýär. Şuny aňyrdan şu Garagandan başlap diýipdir, hemmesine bar-da, indi şu günden şeýläk Nedirguly Kemir bilen dostlaşyp, ine Gyzylarbadan berdi. Şu Tekeleň öňki oturan ýerlerini özlerine dolandyryp berjek diýip aýtdy. Nedirguly Keýmire şeý diýip aýtdy, Eger siz uruşjak we elek etjek bolsaňyzam özüňiz Keýmiriň öňünde durup biljek bolsaňyz uruşyň. Ýogsam uruşmaň! Diýip aýlanyp çyk sen diýipdir diýip. Onsoň men seni halas ederin eger sen şeý etseň. Onsoň bi Nedirguly bilen arasyna beýle tow düşüp geleniniň habary entäk bu galalara gelip ýetmedik diýä. Baran ýerinde hormat edip, ylgap öňünden çykyp, bu weziriň çykyp aýdypdyrlar welin, Ine, şu mal zat üçin geldim men size. Nedirguly iber diýip. Ynha, bu ýerleri dolandyryp, ýene tekeleň özlerine berýä. Öz ýerlerini özlerine dolandyryp berjek. Eger şu Garşysyna gidip uruşaýseňzem Eýrandan size kömek ýokdur özüňiz öz janyňyzy gorap biljek bolsaňyz urşuň diýip aýdyp çykypdyrdy hemmesine. Şu birküç günüň içindede size şu taýlary öz ýurtlaryna gadymky ýerlerine dolanyp geljekdir tekeler diýip hemme ýerik aýdyp çykypdyr muny. Onsoň Keýmir serdaram bu beý diýip aýdandan soň bulaň üstüne ykjam goşunyny baryp çozmaklygy kellesinden aýrypdyr-da, muňa dyzamajyrak oglanlaram bolsa köşeşdirip bulary bir iki ýüzden, iki ýüzden üç-dört sany bölek atlyny ýaňky oturan obalaň içinden at saldyryp çapyp geçmeli diýipdir diýýär şeýdip. Eger garşyňyza çykyp bir garşylyk görkezjek bolýan adam bolsa gylyç ulanyň, bolmasa gylyç ulanmaň, asla raýat bilen-ä işiňizem bolmasyn diýip, şeýdip, Ilki bir iki ýüz atly güpürdäp geçip gidip, yz ýandan ýene bir iki ýüz atly, yz ýandan ýene bir iki ýüz sany atly güwläp, şeýdip geçip gidipdirler weli, bu halkyň ýüregine bir dowul düşüpdir-de, ertir diýýär tursalar gije, gijäň içinde barsy dagdan aňryk geçipdir diýýär. Şondan Änew alynşy ýaly diýip gürrüň bardyr halkyň arasynda. O Änew gaty köp bolup oturylan ýer eken. Eýran adamsynyň gaty kän bolup gelip oturan ýeri eken weli, şu Änewiň nädip aňryk göçüp gideninem bilmändir adamlar, üýşmek halkyň durşuna şeýdipdir-de, tutuşlygyna Eýranyň adamlary dagyň bärki eteginden öz ýerlerine geçip gidipdir. Şeýdibem, tä Gyzylarbatdan Çäçä çenli teke türkmeniň otuz iki sany dagdan gelýän çeşme suwlary bar, mydama akym suw bar. Şuň boýuna-da Gelip oturypdyrlar. Halk ýene öňki ýerine dolanyp gelip oturypdyrlar.